Umm, ale. Mami lo chho duh em, zar kawt thleng ka kal dawn.

Vawiin hi August ni sawm pariat a ni a ahh hei dawr kal pahin video te kan han la leh mai mai dawn a ahh ka video hmasa lamah khanin chumi country-n kual bawr vela motor ahh kawngka an phalh lohna kawngka te kha kan tarlang thin a amaherawhchu kha kha. Eng lo intih mual pho tumna lam a ni lo va, mipuiin dan kan zawm em? tih thah ka tih lan duh pakhat a ni a, min lo ka video min lo tir sak tute pawn min lo hrethiam hrang ta bul a, hei ti hian hetah khan bazar bung kawn atang chuan kan tan chho keini pawn sawtah lam mual bulah khan kan va kual hram hram a ni a, amaherawhchu ih sorkarin dana siam traffic pawn a kual phal lo tihna. min kual leh pawp pawp zel hi tha ka ti lo ni ve pawn accident te pawh kha thlen pah thei a ni chuvang chuanin kual hram hram tur a ni a kha pawh ti khan kual daih a ringawt tawh ama khawp mai saw a laiva kual kha a harsat loh tehlul nen hei tuna vei lama mi school naupang phur pawh kha kual a tum a nih kha khâ tah khan signal a pe a. Ka hnung lampangah hianin kual hi an awm thin a, ka cover hman tawh thin si lo, phone hi hmalamah ka kam tawp avang hian Nimina khanin ruah kha rawn hmi a, phone kha ka kam duh ta lo a, Nimin phei chu an tam khawp mai tam tak a ni, hetah kan va kual a, tichuanin ka hma lampang takah ka hma takah hian A rualin i kawng kanna runpui, kawng cross na runpui a thleng ka ti dawn nge mawni? Pali panga vel kha ka hma lawkah hianin an rawn kual pawp pawp mai a ni. Aaa khatiang kha chu a tha lo khawp mai, lehlam pang atanga rawn kalte tan hlauhawm lutuk an rawn kual pawp pawp tawh mai a ni. Helaiah hian bawk kual tur a nia. ka sawi duh leh pakhat chu hetia dawra kal pah hianin ahh bethlehem khawmi taxi stand aw taxi stand bawr vel taxi stand ni lo ahh bus stand ah hianin ihh school naupangte-- He bus chuang duh te khan lo awm thin a tichuanin ahh mahni in fak kher ka tum pawh a ni chuang lo a ihh ruaka kan tlan chho a nih chuan school naupang ihh school kal tur phei chu an hmanhmawh thin a khang kha two wheeler khalh khalam panga chho kan awm chuanin phur chho thin ang u. Ka ti ve mai mai nih chu. A chhan chu an hmanhmawh thin si e ka ti a, ka phur chho thin a ni school naupang pawh. Hei ti lai takah hian a nia ni minah chuanin tah tak hian hemi Assam Rifle awmna hlui gate bulah hian an rawn kual pawp pawp mai a, ka hma takah pali panga bawr vel kha mi dang khan ngaihtuah vak tawh lo traffic an awm lo tih an hria an rawn kual pawp pawp mai a ni.

Ahh ka sawi duh leh pakhat chu hei hnathawk in kan chhuak a Bethlehem vengthlang lamah kan awm avang in ahh Bethlehem vengthlang lam ah hian tlai ah kan haw a kei a kal te hi an tam thin a ni ahh ruak a han chuan han mahni chauh a han tlan thlak hi chuan in kei a kal te hi ahh lo chuang ru te hi ka ti thin a a then te hi chu ahh ngai lo ve hi an han tia a bik in kum upa lam pang ahh phei hi chu-- ruaka mi dang kan phur loh anih chuan sawm hrang hrang ila hawiah pawh veng hrang hrangah pawh a ni ang khatiang kha kum upa lampang hi chu ih an kalna tur te zawk ila tikhanin i phur haw thin ang u tih kha ah kan sawi ve leh hrang mai teh ang.

Kawng hnuai ang nge kawng chunga i kal dul zawk? Kawng hnuai a nuam zawk ang ah tiraw? Chaw lai i thleng saw ka kal dawn emaw? Ka kalna thleng sawn mai a.